Mekyea atiefoɔ nyinaa, wɔn a wɔtie yɛn daa nyinaa, mekyea wɔ biara. Kyea yɛ papa Prɔfɛt Koku Asante, Onyankopɔn nhyira no baabi bi ɔwɔ bia Nyame nhyira no. Onyankopɔn nhyira yɛ tiefoɔ a motie yɛn ɛwɔ Moria TV, Nyankopɔn nhyira mo nyinaa. Ɛnɛ nso yɛde Onyankopɔn asɛm ɛna yɛn nyinaa yɛba abɛhwɛ sɛdeɛ Onyankopɔn ɛwɔ ma yɛn. Ebinom wɔ hɔnom a na asɛmpa no a ɛreba no din a ɛda so ne sɛ ebinom wɔ hɔ a ebesi nnɛ wɔnsakraeɛ. Ame paa. Ebesi nnɛ wɔyɛ dɛn? Wɔnsakraeɛ. Still, people have not renewed their mind. Still, people have not renewed their mind. Nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ebesi nnɛ wɔnsakra, especially Nyankopɔn fie. but ɛnnɛ, ma w'adwene ne w'akoma ndi asɛmpa no akyi. Nyame nhyira sɛ dɛn dɛn na akɔ so hwɛ Moriah TV. Yoo, yɛmmɔ mpa yɛn nsa na yɛde Nyame asɛm no ahyehyɛ so. Ɔsoro Nyankopɔn, yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu Kristo dini mu. Yɛgyina wo guamma no mogya ne n'adansesɛm so na yɛbɔ mpa yɛ. Yɛgyae yɛn tiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛgyae obi biara nuu dɔ ba Yesu Kristo dini mo sɛ asɛmpa no mmerɛ wieɛ no na wo Awurade wo nam w'asɛm so akasa. Yɛda wo ase wɔ Yesu Kristo dini mo nti. Amen. Bible no se a ɛbɛsi na ebinom nsakraeɛ. So People have not renewed their mind. Ɛnea yɛmbie yɛ Bible no ɛnkɔ uh, First Second Corinthians chapter ten verse number three and four. Meka etwi no Second Corinthians Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu eti du emu mmiɛnsa ɛreba no. Sei na Bible no ka, Yɛnam ɔhonam mu deɛ, nanso yɛtu ɔsa no ɔhonam mu fa mu. Yɛtu ɔsa no ɔhonam fa mu, ɛfiri sɛ yɛn nsa a yɛtuo no akodeɛ no nyɛ honam mu deɛ, na mmom no ɛyɛ den Onyankopɔn anim sɛ yɛde bɛdwiri aban akɛseɛ na yɛadwiri adwene nyinaa. Amen paa. Bible no kyerɛ yɛn sɛ yɛko a yɛko ɛnnɛ wɔ Kristosom no mu no, ebinom adwene yɛ akɔyɛ sɛ honam mu ko. Sɛ biribi na ɛyɛ nipa no a, wɔse ne fie bɛyie, bosom, nsuo, ahommɔne na ɛyɛ no. Nanso no, twerɛ no ɛmɛ yɛn ahwɛ mu. Ɛwɔ mu saa sɛdeɛ Bible no ɛka no. Nanso ebesi nnɛ, Akristofoɔ binom, asɔfoɔ binom, ɛɛ wobɛkɔm kura elder, prophets, pastor, evangelist, ɛne choir research ushers, instrumental, all department. Sɛ ɛno te nte nkɔda koraa mpo no a, yɛhwɛ wiase aman mpaninfoɔ a ɛdi ɔman no so a ɛbɛsi nnɛ bebree nsakraeɛ because wɔn nnwuma a wɔyɛ no ɛnsɛ ɛmfata wɔ nyankopɔn mu ɛti bible no se yɛn ntɔkwa no a yɛko no ɛnyɛ honam mu ntɔkwa Na mmom no, ɛyɛ adwene no mu. Adwene no na ɛwɔ sɛ nnipa tumi sakra n'adwene. Na yɛwɔ nneɛma mmienu wɔ adwene no mu. Yɛwɔ honam adwene na yɛwɔ honhom mu nso deɛ adwene. Sɛ yɛbɛhwɛ saa nsɛm wei deɛ a, ɛnneɛ yɛnhwɛ Galatians chapter 5 verse number 16. Galatians chapter five verse sixteen to eighteen no, na yɛnhwɛ deɛ Onyankopɔn asɛm no ɛka kyerɛ yɛn. Ɛhɔ kenkan sɛ, na mese mo sɛ monnante honhom mu, na morenni honam akɔnnɔ akyi. Na honam kɔndɔ tia honhom no, na honhom no nso tia honam no, na nneɛma mmienu nhyia. Na ɔte nneɛma mmienu yɛ dɛn nhyia? Ame paa. Wɔse honhom ne honam, nneɛma mmienu yi yɛ adwuma wɔ adwene no mu. Adwene a ɛreyɛ adwuma nyinaa gyina nneɛma mmienu, honhom adwene ɛna honam mu adwene. Sɛ wobɛte saa nsɛm wei ase deɛ a, ɛnneɛ yɛnkɔ Roman. Yɛnkɔhwɛ Romans chapter five verse number Romans chapter eight sorry Romans chapter eight verse number five ɛɛba no wɔse na wɔn a wɔnam honam fam no dwene honam deɛ na wɔn a wɔnam honhom no adwene honhom deɛ na ɔhonam adwene yɛ owuo na honhom adwene yɛ nkwa ne asomdwie ɛfiri sɛ Honam adwene yɛ nitan a ɛtan Onyankopɔn na ɛmfa ne ho nhyɛ Onyankopɔn mmara no ase na mpo ntumi nti no, na wɔn a wɔwɔ honam mu no ntumi nsɔ Onyankopɔn ani. Vɛs 9 no, Na mo deɛ, monni honam mu, na mmom no mowɔ Honhom mu, nanso gye sɛ Onyankopɔn Honhom yɛ dɛn? Te mo mu. Na sɛ obi nni Kristo honhom a, ɔnyɛ ne deɛ. So ate deɛ Bible no ka? Enti adwene a ɛrekɔ so wɔ nipadua no mu no, ɛna ɛkyerɛ nipa no ne su ne ne ban a ɔyɛ. Yɛwɔ asɔfoɔ binom wɔ hɔ, yɛwɔ adiyifoɔ no mu bi wɔ hɔ, yɛwɔ evangelist no mu bi wɔ hɔ, yɛwɔ Kristofoɔ binom wɔ hɔ, yɛwɔ wiase aman mpanimfoɔ no bi wɔ hɔ nom a, Adwene a ekura wɔn no kyerɛ sɛ wɔnsakra yɛn. Enti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ bɛsi nnɛ, wɔte Nyankopɔn fie, nso wɔ behave ne nneɛma te sɛ sɛdeɛ obi a ɔyɛ dɛn, ɔwɔ wiase. Enti na asɔfoɔ binom nneɛma a wɔyɛ, Akristofoɔ nneɛma binom a wɔyɛ, ɛkyerɛ wɔn su ne wɔn ban ne adwene a ekura saa nkurɔfoɔ no. Nyankopɔn nhyira wo sɛ woretie Nyankopɔn asɛm yi dɔnhwere mu. Ame paa. Yɛkan Re- eh, Romans chapter 13 verse number um, 1 ɛreba no a, wɔte momma nnipa nyinaa mmerɛ wɔn ho ase ɛnhyɛ ɔman mu no, ɔse, Momma nnipa nyinaa mbrɛbrɛ wɔn ho ase nhyɛ ɔman mu mpanimfoɔ, ɔman mpanimfoɔ tumi ase, ɔman mpanimfoɔ no tumi ase. Na tumi biara nni hɔ gye deɛ ɛfiri Onyankopɔn no. tumi a ɛwɔ hɔ no mu. Na Onyankopɔn na ahyɛ ato hɔ. Enti obiara a wɔne saa tumi no di asie no, ɔne deɛ Onyankopɔn ahyɛ ato hɔ no na ɛdi asie. Na wɔn a wɔdi asie no bɛnya afabuo. Woate deɛ twerɛ no ka? Wɔse tumi a ɛwɔ wiase nyinaa, Onyankopɔn na ahyɛ ato hɔ. na wɔde ama aman mpanimfoɔ bi sɛ wɔn ngyina n'asɛm no so na wɔmfa ngu wiase but wohwɛ wiase sɛdeɛ ɛrekɔ no a akɔyɛ sɛ nye nyame asɛm na wɔde bu wiase na mmom ɛyɛ wiase adwene ne wiase nimdeɛ ɛna ɔmo de wuru wiase yɛhwɛ europe mmaa mu yɛhwɛ america mmaa mu yɛhwɛ asia mmaa mu yɛhwɛ africa a adwene a yɛn man mpanimfoɔ no mo ɛyi so a na ɛnyɛ adwene a ɛfiri kristo mu ebinom deɛ mfiri kristo mu na mmom ebinom deɛ yɛ honam adwene a wɔde yɛ dɛn wɔde nam saa nti na pope ahyɛ ato hɔ sɛ ɔbaa ne ɔbaa nware ne bɛrima ne bɛrima nware China agye atom, Europe ɛfa baabi agye atom, America koraa agye atom. Wiase aman mpanimfoɔ agye atom because adwene no na ɛkyerɛ wɔn deɛ sɛ wɔyɛ a ɛmfiri Onyankopɔn asɛm no mu. Onua dɔfo a wohwɛ Moria TV kɔ so a na hwɛ. Barima bi wɔ hɔ a, wohu no sɛ ɔyɛ handsome man, ne ho ɔfɛ. But wobɛbɛn no no, ne su ne ne ban a wɔyɛ no kyerɛ sɛ sɛ nipa wei deɛ nyɛ Kristo honhom na ɛte ne mu, na mmom honam adwene na ɛyɛ dɛn ɛwɔ ne mu. Woyɛ ɔbaa bi nso so a, ne ho ɔfɛ. Nanso wohwɛ ne yɔbea ne sɛ na ɔyɛ ne nneɛma no a, wotumi sɛ a nipa wei deɛ no no no no no adwene na ɛwɔ ne mu no ɛnkyerɛ Kristosom. Adwene no a ɛwɔ ne mu no yɛ dɛn? Ɛnkyerɛ Kristosom. Sɛ ɛte saa na ɛteɛ deɛ a, ɛnneɛ yɛnkɔkan Mateo nsɛmpa no na yɛntie neɛ Bible no ɛka ɛwɔ Matthew chapter 12 na yɛntie deɛ Onyankopɔn asɛm no ɛwɔ ma yɛn. Matthew chapter 12 verse 33 Matthew chapter 12 verse 33 yɛnhwɛ deɛ Awurade asɛm no ɛka ɛba no wɔ se Momma dua no nyɛ dua pa na n'aba nyɛ aba pa, anaasɛ momma dua no nyɛ dua bɔne na n'aba no nso nyɛ aba bɔne. 34 no, ahurutia mma sɛ moyɛ abɔneyɛfoe, mobɛyɛ dɛn na moatumi aka nsɛmpa no? Wɔse, momma dua no nyɛ dua pa. na n'aba nyɛ aba pa, anaa momma dua no nyɛ dua bɔne, na n'aba no nso yɛ dɛn? Ɛnyɛ aba bɔne. Yɛtoa so ɛba 40 ɛɛ 38 no a, wɔse 38 no, anaa wodeɛ 37 no ɔse, na wo nsɛm so na ɔnam bɛbu bem, na wo nsɛm so na ɔnam bɛyɛ dɛn? Ɛbɛbu fɔ. Deɛ Onyankopɔn asɛm a ɔwɔ ma yɛn a onua dɔfo wotie ne sɛ, Ɛsɛ sɛ wosesa w'adwene. Change your mind. Wosesa w'adwene. Anaasɛ still people have not renewed their mind. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a bɛsi na wɔn nsesa wɔn adwene. Wɔsi dua no aba na yɛde bɛhunu dua korɔ. Ɔbaa no a wɔkɔ no, wobɛhu sɛnea wɔteɛ. Bɛrima no a wɔkɔ no, wobɛhu sɛnea wɔteɛ. Ɛnɛ Bible sɛ yɛnsɔ ahonhom nyinaa nhwɛ. Ɛnyɛ asɔre nyinaa na ɛkɔ mu. Yɛwɔ asɔre bi a wowura mu a, wobɛhu sɛ asɔre wɔ yɛ firi Nyankopɔn anaasɛ mfiri Nyankopɔn. Anaa asɔre no wɔ honhom anaasɛ ɛwɔ honam mu. Onua dɔfo a wotie me, ɛbɛsi nnɛ woyɛ Kristoni. Nanso woankasa adwene a ɛkura wo a wode som Nyame no, ɛnyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo na woankasa wohunu sɛ adwene a wode som Nyame no ɛmfa kwan mu. Woyɛ Okristoni, wobɔ mpaeɛ, nanso adwene a ɛkura wo no nyɛ adwene a ɛyɛ honhom mu adwene. Sɛ nnɛ wotie yɛn a, Onyankopɔn nte n'anim nyɛ mma mma wo. Mebɔ mpaeɛ ma obi biara a wotie me nnɛ yi sɛ Awurade mfa ne tumi ne ne honhom kronkron ne n'adom no mfa ndom yɛn na ɔnyi yɛn mfiri honam adwene no mu na ɔma yɛntumi nnante honhom mu. Enti wokan Bible no wɔ John chapter 4 verse 23 to 24 a, wɔkyena bere no reba na edu sɛ nokware asɔrefoɔ ɛbɛsɔre agya no wɔ honhom ne nokware mu. Na wɔn a wɔsɔre no saa ne n'agya no ɛhwehwɛ. Na wɔ Nyankopɔn yɛ honhom, na wɔn a wɔsɔre no no ɛsɛ sɛ wɔsɔre no wɔ honhom ne nokware mu. Onyame nhyira wo, ɔnte n'anim ma wo sɛ wohwɛ Moriah TV. Saa bere mebɔ mpaeɛ ma obi biara Woretie me, atiefo a mohwɛ Moriah TV. Onyankopɔn nte n'anim mma wo. Wɔmma w'akoma so apɛdeɛ mmere mu. Onyame ma wo mmɔ bra a ɛsɛ fata nokware Kristoni. Onyame hohoro adwene no mu na ɔmma w'adwene no mmɛyɛ honhom mu adwene. Afei so yɛbɔ mpaeɛ ma Prophet Koku Asante. Yɛbɔ mpaeɛ ma Sanitorium Chapel members nyinaa. Yɛbɔ mpaeɛ ma asɔfoɔ a Nyame afrɛ mo a moreyɛ adwuma no nyinaa, sɛ Awurade mma yɛnya adwene a ɛmu dɔ na yɛntumi mfa nsom ɔno Awurade no nsɔre mma no nso ahwɛ yɛn anammɔntuo. Yɛbɔ mpaeɛ ma Kristofoɔ nyinaa, sɛ Awurade mma yɛnnante honhom mu, wɔn a wɔtiee me a wɔn adwene nni honhom na mmom ɔnam honam mu no, Onyankopɔn ntenetene wɔn, Honhom Kronkron ntenetene wɔn nyinaa. Afei nso so yɛbɔ mpaeɛ ma wiase ama mpanimfoɔ nyinaa. Afei nso so yɛbɔ mpaeɛ ma Ghana mpanimfoɔ nyinaa. Afei lockdown no aba no so yɛbɔ mpaeɛ ma obi biara. Afei nso so yɛbɔ mpaeɛ ma sɛ Awurade mfa ne tumi so mbie lockdown no na nkwadaa no ntumi nkɔ sukuu. Afei nso Wo a wɔhwɛ no wɔ Moriah TV, wo Nyankopɔn nhyira wo. Sɛ wopɛ sɛ wo sponsor yɛ program no bi a, wo Nyankopɔn nte n'anim ma wo. Na wo deɛ yi bi na fa boa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daa ne daa nyinaa yɛbɛtumi aba ɛɛ TV no so abɛka nyame asɛm na wo nso woatumi atie bi. Me nɔmba ɛna egu skin no so no ɛyɛ 024 Double zero seventy five eighty five one zero two four double zero seventy five eighty five one zero two four double zero seventy five eighty five one onua dɔfo a wohwɛ Moria TV yi bi na fa boa sponsor program yi na sɛ wo boa a Onyankopɔn so bɛte n'anim ayɛ dɛ ama wo woyɛ ɔbaa pɛ sɛ wowo awoɔ mma adwuma sikasɛm nneɛma ayɛ basaa wo deɛ line no nɔma ne na egu skin so wo deɛ frɛ Na wofrɛ me a, Onyankopɔn bɛfa me so ne wabɔ mpaeɛ. Afei nso so mebɔ mpaeɛ ma m'atiefoɔ nyinaa. Sɛ wopɛ sɛ wode w'adwuma bi ba TV no so a, wofrɛ yɛn a, yɛbɛba aba abɛtwa wo. Onyankopɔn nte n'anim ma wo. Ɔma w'akoma so apɛdeɛ nyinaa mbrɛ mu. Wɔma yie ne adɔeɛ ndi w'anim firi nnɛ kɔsi daa. Wɔ Nyame Agya, Ɔba, ɛna Wo Nkronkron Din mu. Amen.